Hallelujah. Daddy God, thank you for today wey you don carry my eye take see. E no easy. Daddy, thank you for the miracle wey you do for yesterday and the bless wey you bless me and my family yesterday. Daddy, thank you. Eh, as we welcome the starting of this new day, Daddy, we carry we heart come your domot to say you do well we carry the heart wey be say we humble come your domot to appreciate you for all the things wey you dey do for we na for the middle of this life wey be say some certain thing no pure and everything just dey rush rush rush rush for this life na we still come before your domot with we prayer today daddy because we dey ask say make you show us f- way wey we go go make you bless we runnings and make you carry your hand take arrange we life daddy o we thank you for the gift wey you carry give us today which is the gift of this day We thank you for today. Like the fresh mud, the mud clay or the earth clay wey dey dey for the table wey the person wey dey do pot dey dey dey turn am dey turn am dey make na so be your mercy wey dey mold us today wey dey mold this day into wetin we dey call the masterpiece wey dey show your love and as you mold this day finish you come carry am showcase you come carry am put for front so that as the sun dey rise so as the sun dey show e dey bring am e dey shine with the better better things wey dey and e dey remind us of your love wey no dey finish na so today be as you don mold am finish as you don show am so na so the sun just show up as the sun show up e just reflect e just show everybody say na so you love everybody and that love no dey finish na so e be papa god today make you give us the courage to face the gbege and the gbegerity wey go fit show today for we road as we dey waka we runnings and make you give us the wisdom the sense to arrange we wata make we fit kororo every lungu dem all the sorogono the corner wey dey for life and with everything wey we go face give us wisdom to waka pass am to handle am wella make e no destroy we in the peacefulness of this better money wey carry sama also daddy god help us make we for fit hear your still small voice that voice wey be say e dey above all the noise wey dey this life daddy speak into we heart make you reassure us say your presence dey and make you remind us of the reason why you carry create we life so that we no go waka kurukere business today baba god we pray say make we waka before your domot today make e be according to your will make e make you guide us today by the light of your holy spirit and make we action today everything wey we dey do make e shine wey be say as people dey see the shining na your love na im dem go dey see make the people wey be our family members make dem see am make those wey dey around us make dem see am make dem enjoy am make dem come give you thank you at swear baba today we bring before you all the thing wey dey worry we heart and all the thing wey dey wey dey concern us wey dey trouble we for life baba we carry am come your domot today we know say every labour of we hand and all the leading wey we dey carry wey we dey carry daddy we surrender am for your hand because we know say you you fit you dey capable you fit run the matter for us and we today o as we don carry all our matter come give you so we receive the rest and the peace wey dey come from you because you o na you dey give us rest from every gbege wey life dey throw give us give us mm. daddy today make you grant us your peace wey pass everything wey this world fit give peace wey be say people no fit decode am People no fit understand am. Baba give us that your peace. Mm. Because we know, say now you dey in charge, and now you your plan for us, e dey good and no be evil one. So as we dey go out with our daily runnings today, Daddy, make your love, make it show, make it shine through we life, through we doings, and through we actions. make our world today make e dey filled with the kindness wey come from you make we action today make e dey by your compassion and make our thinking make e arrange according to the true true wey you be the true person wey you be mm. daddy today we pray say make you help us make we become your extension to be fit ginger people to do wetin dem need to do to fit ginger people wey be like say dem don tire dem don dey confused help us make we be the hand wey go take ginger dem make dem for stand agidigba so that dem go fit receive your grace for their life even for this world wey we dey in the time wey joy dey daddy teach us make we dey grateful make we feel say you do well and when times don change when we say gbege don show that dey remind us of your love wey no dey fail we carry we trust put for inside you because we know say your mercy no dey ever end in fact dem dey renew every morning and your faithfulness e dey big e dey agidigba thank you baba god for today because we know say your presence don carry us go forward and as e better for us baba so We pray make it better for our family. Make it better for all those with there around us. Make it better for our papa and their mama them. Make it better for the work of our aunt. Make it better for the children and everything we get. Make it better for we country. Make it better for every every. In Jesus' name, we don't carry pray. Amen.